अमिताभ जी नमस्कार जी नमस्कार अमिताभ जी आए थे एखन मतलब एक इंटरनेशनल खबर बड वायरल भऽ रहल है जी, जी। क्योंकि अपन पड़ोसी मुल्क के छै जी आ बहुत सब लोग जे छै एखन पाकिस्तान बहुत एनाहु चर्चा में छै जे आतंकी हमला भेल ओकरा में एकरा बाद बहुत संबंध हमर सबके खराब भऽ गेल है लेकिन बड़ा शॉकिंग न्यूज छै कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एहिठाम जेल में रेप भेलै जी आ वो आरोप जे छै वो पाकिस्तानी आर्मी पर छै जी की सूचना है अहाँके जी तरह तरह के मीडिया में तो एहि चीजक एखन वायरल भऽ रहल छै आओर हमसब हमरा लोकनि के जे जे स्थिति अछि एहिसँ इएह बुझा रहल अछि कि पाकिस्तान में जहन पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षित नहि छथि तऽ आम आदमी नागरिक के की हाल होइत हेतै ओतुका स्थिति बहुत दयनीय बुझा रहल अछि। ई एकटा क्रूरता सेहो कहल जा सकै छै एहिठाम के पाकिस्तान के जे प्रीमियम न्यूज एजेंसी छै डॉन जी ओकरा अ, अनुसार तऽ पाकिस्तान आर्मी पर सीधे आरोप छै कि ओ इमरान खान के रेप भेलै जेल में तऽ एकरा में ई तऽ पहिनो एहन तरह के बहुत सारा सूचना भेटैत रहै लेकिन इमरान खान चूंकि बहुत पैघ डिग्निटी छै तऽ एहि लऽ के बड़ा अथी भऽ रहल है तऽ की कहब अहाँ जी ई जे जरूर छै इमरान खान जे छै से एक तऽ पहिले वर्ल्ड फेम क्रिकेटरो रहल छथि तऽ ओहिना पॉपुलर छथि आओर पाकिस्तानके प्रधानमंत्री तक रहल छथि तऽ भा- म- मतलब प- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जे पूर्व प्रधानमंत्री छथिन हुनका संगे ई सुलूक कयल गेलै है तऽ ई बड़ा क्रूरता वाला स्थिति अशोभनीय जे कहै छै एकरा मानवता के लेल ई तऽ ठीक नहि छै तऽ ई की सूचना अइ? हमरा तऽ सूचना भेट रहल है कि अ, ई ब- एक- एकाध मास पहिने के घटना छै लेकिन ई रिपोर्ट के दबा के राखल गेल रहे जी, जी। मिलिट्री इंटेलिजेंस दबा के रखने रहे तऽ एकरा डॉन जे छै एकरा लीक केलकै ई दस्तावेजके तऽ एकरा बाद पूरा हड़कम्प मचल छै पूरा दुनियामे हड़कम्प मचल छै कि इमरान खान सनक लोकके साथ एहन भऽ सकैए तऽ ओहिठाम अपन विरोधीके सबक सिखाबै लेल ई निचला स्तर पर उतरि जेतै सेना पाकिस्तानके सेना जे तऽ पाकिस्तानक सेनाके तऽ काजे ओ तऽ सभटा तऽ जे हम अहाँ सुनि रहल छी तऽ सारा काज सभटा काज तऽ ओकर अ, म- मानवताके खिलाफे जा रहल छै अगर मने हुनकर काज जे छै से हमेशा तांगो तबाह पड़ोसी देशके परेशान केनाइ तांगो तबाह केनाइ तऽ ओ तऽ अपना धीरे धीरे अपने जायवला छथि जे हालत हुनकर छनि ओतुका स्थिति एहन छै जे ओहिमे अहाँ प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री छलाह इमरान लेकिन अमिताभ जी अपन अपने प्रधानमंत्री के अपने पूर्व प्रधानमंत्री के अपन लोकप्रिय नेता के मनोबल के तोड़े ले ई घृणित स्तर पर आब ओतुका पॉलिटिक्स की छै भऽ सकैए हुनका की कहै छै परेशान करै लए हुनका अथी करै लए अपन ओ कर ओकर सभक इंटरनल अपन छै लेकिन जे घटना भेलै है ई घटना मानवता के लेल संसार करे वाला छै बड़ दुखद छै बहुत बड़ दुखद छै कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मतलब दुनिया के चर्चित नेता में से एक इमरान खान के यौन उत्पीड़न भेल है उनकर रेप भेल है रावलपिंडी जेल में ई आरोप सीधे जे छै पाकिस्तानके आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पर लागल है बड़ दुर्भाग्य छै बड़ दुर्भाग्यपूर्ण छै एकर पूरा दुनियामे थूथू भऽ रहल है खैर अहाँ समय देलहुँ अमिताभ जी जुटलहुँ एहि लेल धन्यवाद अहाँके